ئەم کاتەتان باش هاوڕێیانی خۆشەویست. پێم باش بوو پێش دەست پێکردنی وانەکانی نێتوۆڕک پێشەکی باسی چەند بەشێکی کەمی پڕۆگرامی سیسکۆ پاکێت بکەین ئەو پارچانەی کە بەکاریان دێنین لە کاتی وانەکاندا وە سوودیان چیە و بۆچی بەکار دێن سەرەتا چەند ئامێرێک دێنین بۆ ئەوەی پارچەکان لەسەر تاقی بکەینەوە دوو کۆمپیوتەر و سویچێک دێنین کۆنێکتیان دەکەین بەیەکەوە دواتر با بێنە ناوەڕاست بە ئایپ پێ بدەین سەرەتا ئەو پارچەی کە دەستی پێ بکەین و بۆی باسیان بکەین باسی ئەم پارچەیان دەکەین کە بۆ سلێکت کردن بەکاردێ کاتێ ئێمە دەمانەوێت بەشێک لە ئامێرەکان بە یەکجاری بگوازینەوە یاخود دەمانێ ئەم دوو بەشەیان بگوازینەوە بەم شێوەیە. بەکاردێت بۆ سلێکت کردن بەشێک ترمان هەیە ئەویش پێی دەوترێت پڵەس نۆت کە ئەم پڵەس نۆتەش بەکاردی بۆ ئەوەی کە زانیاری لەسەر ئامێرێک تۆمار بکەین یاخود شتێک بنووسین یاخود ئای پی کە داخڵمان کردووە بۆ نموونە من دەڵێم لەم کۆمپیوتەرە ئەم ئای پیەم بۆ داخڵ کردووە نۆت و دوو سەد و شەست و هەشت یەک دوو بێ ئەوەی بچمەوە ئامێرەکە و سەیری بکەم تا بزانم چ ئای پییەکەم بۆ داخڵ کردووە ئەم هەموو ختووەیە سیرکەم پێش ڕاستەوخۆ دەزانم کە چ ئای پیەکەم بۆ ئەم کۆمپیوتەرە داخڵ کردووە بەشێکی ترمانێک کە بۆ دلیت کردن بەکاردێ ئەویش کاتێک با دەستکاری ئەوە ئامێرێ نەکەین کاتێک لیک لەسەر ئەم زەربە دەکەین بۆ دلیتکردن بەکار هەر ئامێرێک کە پێویستمان پێێنە و یاخۆ زیاد بوو بوو ئەوە ڕەشی دەکەینەوە ئەمە بەشەشیان بەکاردێت بۆ ئەوەی کە چەند زانیاریەک لەسەر ئامێرێک دەدا بۆ نمونە دەڵێ ئەی ئاڕ پی تەیبڵە و پۆرتی ستاتی و سەمەر تەیبڵ جا ئەوەی بە پی پێویستی خۆت کە پێویستە لێرەدا بەکاری دێنی بۆ تی دەدا ئەم بەشەشیان بەکاردێ بۆ دیاریکردنی سنوورێک بۆ نمونە من دەمێ ئەم ئامێرە بخەمە نێو بازنەیەکی سوور یاخود هێمایە کە خۆم لی تێبگەم و پێویستم پێ بۆ نمونە ئەمن ئەو بازنە سوورەی دێنم سلێ کرد با لاینەکەی چوار دەوری سور بێ ئەمەشیان با هەر ناوەکەی سور بێ وەستا من دەمێ ئەم کۆمپیوتەرە سور بێ لەگەڵ ئەمەشیان بەم شێوە جا هەر شێوەیە کە پێویستە بۆ منە بەم شێوەیە کە بەخۆم دەمێ دروستی کەم یاخود دەمێ بازنێک ئاوە بەم شێوە کلیک لێفتی لەگەڵ دادەگرین و بە ماوسەکە دەیسوڕێنین تا شێوەی ئەقڵمان بۆ دروست بێت یاخود ئەم شێوە چوارگۆشەیە کە پێویستە بە شێوەی چوارگۆشە پێویستت بێ یاخود ئەمەیان هێڵێک بە خۆمان وەکو خەتێک دروستی دەکەین بەم شێوە کلیک دەکەین دواتە ڕای دەکێشین بە شێوەی سێ گۆشە بەم شێوەیە ئەمەشیان بەکاردێ ئەمەشیان بەکاردێ بۆچی هەر سوچێک لەمانە هەمان بێت کە بەکاردێنین بۆ درێژکردنەوە واتە گەورەکردنەوەی بۆ نمونە من چوارگۆشەیەکی بچوکم دروست کردوە پێویستمە گەورەی کەمەوە بەم شێوەیە ڕایدەکێشین کلیکی لەسەر دەکەیت و ڕایدەکێشیت ئەم بە شەشیان نامەیە بۆ گواستنەوەی نامە بەکاردێت کاتێک من ئەم نامەیە هەڵدەگرم کلیکی لەسەر دەکەم بەشێک لێرە پامانەیە پێی دەوترێ ڕێڵ تایم ئەم ڕێڵ تایمە پێماننیشاندا کە ئایا نامەکە بە سەکسیپۆل گەشتۆتە شوێنی مەبەست یاوە خۆت فێڵدا لێرەدا کلیک لەسەر ئەم کۆمپیوتەرە دەکەم بۆ ئەم کۆمپیوتەرە Successful واتە نامەکە گەیشتۆتە شوێنی مەبەست بەڵێ لە هۆردی کۆمپیوتەرە ئەمەشیان بۆ دلیت کردن بەکاردێ ئەم نیوە ئەگەر هاتوو نامەی چی نوێ مابوو دەیش لێست ئەوە هەموو نامەکان پێ نیشاندا لێرەدا ئاکە چۆن نردوتە بۆ نمونە دایخینەوە

ئەم نامەیەشیان بەکاردێ بۆچی؟ کە بە خۆم بۆی داخڵ دەکەم دەڵێم با بۆ ئای پی ئەو کۆمپیوتەرە بێت و شوێنەکەی و شوێنی مەبەست هەمووی بۆ داخڵ دەکەین لێرەدا ئای پی ئەدرێسی ئەو کۆمپیوتەرەی پێویستە داخڵی دەکەین تی تی ئێڵەکە و بەپێی ئەو زانیارەی کە ئەو کۆمپیوتەرەی دیاریت کردووە بۆی دەنێریت هەمووی داخڵ دەکەیت و بۆ شوێنی مەبەستی پێویست دەڕوات لێرەدا با سەرەتا ئەو

لێرەدا دێین باسی بەشێکی تریان دەکەین کە لەو بەشانەی کە نامەی پێ بگوازینەوە ئەم کاتێک من لە ڕیڵ تایم وەکو کاتژمێری بازنەی لە پشتەوەی هەیە پێی دەوترێ سیمولەیشن سیمولەیشن بۆچی بەکارێ کاتێ من نامەیەک لێرەدا لەم کۆمپیوتەرە دیاری دەکەم بۆ ئەم کۆمپیوتەرە

شێوەی ئۆتۆماتیکی دایدەگرین کاتێ باک دەکەم خطوەیەک لە نامەکەم بۆ دەگەڕێنێت تۆ دووە کە ئایا نامەکە هەمووی دەگەڕێن بەش بەش دەیگەڕێنێت تۆ دووە سەیری ئێرە بکەن کە سەیریکەن کاتێک کاپچەری دەکەم دێتەوە خوارەوە ئەمەیان باگ بۆ گەڕانەوەی بەکاردێ ئەمەش ئەو بەشەیان بوو کە سیمولەیشن بوو لێرەدا فاست فۆروەرد تایم مانێ کاتێک کیبڵێک کان واتە ڕاستەوخۆ کۆینێکت نابێ واتە ئەکتیڤ سەوز نابێ کاتێ من فاست فۆروەرد تایمی دەکەم ڕاستەوخۆ سەوز دەبێت و بە خێراتری شێوە ئەکتیڤ دەبێت لێرەشدا دێین باسی چەند بەشێک لە ئامێرەکان دەکەین، لێرەدا ئەمە کۆمپیوتەرە کە بەکاریان دێنین بۆ نامە گواستنەوە لە نێوان یەکتردا، بەشێکی تریان کە ئەمە سێرڤەرە، سێرڤەر بەکاردێ بۆ ئەوەی ئای پی ڕاستەخۆ بدەین بە کۆمپیوتەرەکان بێ ئەوەی خۆمان ئای پی پێ بدەین کە ئای پی ئۆتۆماتیکیان بۆ داخڵ دەکات، بەشێکیش لێرانە کە پێ دەڵێن ڕاوتەر، ئەمانە هەموو جۆرەکانی ڕاوتەرن. جۆرەکانی ڕاوتەر، دوو هەزار و هەشت سەد و یازدە هەزار و هەشت سەد و چل و یەک، ئەم ڕاوتەرانە زیاتر بەکاردێن، ئەم جینەرەیتەیش زیاتر بەکاردێت. لێرەدا سویچمان هەیە لەگەڵ بریج و سویچ چییە؟ سویچ بۆ کۆنێکت کردنی نێوان کۆمپیوتەرەکانە بەخۆیەوە لەگەڵ ڕاوتەر بێ یاخود سێڤەر بێ، سێرڤەر، لێرەشدا ئەمەش سویچە. بریجیش بۆچی بەکاردێت بۆ کۆنێکت کردن و بەیەکگەیاندنی دوو جۆر تۆپۆلۆژی جا ستار تۆپۆلۆژی بە میش تۆپۆلۆژی جا هەر بەس تۆپۆلۆژی بۆ ستار تۆپۆلۆژی جا هەر جۆرێک لە جۆرەکانی تۆپۆلۆژی بێ بەکاردێت.

بەم شێوەیە لەگەڵ کۆنێکتکردنی نێوان کۆمپیوتەرەکان لەگەڵ سویچ بۆ نمونە من ئەو دوو کۆمپیوتەرە بە شێوەیەکی بەمە کۆنێکت دەکەم کاتێک کلیکی لەسەر دەکەم پێم دەڵێ کە لە پاز ئیسەرنێتی چەندەوە بی بەستم واتە لە پۆرتی چەندەمەوە هەموو کۆمپیوتەرەکان یەک فاز ئیسەرنێتی ئێش سفڕە کاتێ لە سویچەکەی دەم سویچ لە 24 پۆڕ پێکاتوە ئەمەش هەر فاز ئیسەرنێتەکەیەتی کە کامەی ئارەزووم هەبێ دەی پۆڕتەکەی کە کۆنێکتی کەم دایدەگەم بۆ نمونەوە دەڵێم سفر ڕوو یەک کاتێ ئەم کەیبلە پێما دەڵێ کە کامە پۆڕتی بۆ دابگرین ئەمە سفر یەک سفر یەکما کۆنێکت کورم جارە سفر دوو بەڵام ئەم کێبلەمانێ ئەم کێبلەش بۆ کۆنێکت کردنی سویچ بەکاردێت لەگەڵ سێرڤەر لەگەڵ ڕاوتەر بۆ نمونە ئەمن ئەو لەسەر سویچە کلێک دەکەم سفر و دوو بۆ ئەمەیان کە فاسی سەرنێت سفر یەکە نەمە زۆری تر ئەم کەی بڵا بەکاردێ بۆ کۆنێکتکردن لە نێوان ڕاوتەر کاتێک من دوو جۆر لە دوو جۆر لە ڕاوتەرم هەیە دوو ڕاوتەر لە نێوان دوو کۆمەڵدا کاتێ من ئەو کەی بڵە دێنم هەر هەم دوو کەی بڵە هۆرتوکیان بەکاردێ کانسڵ و لەگەڵ سێررێل دی تی ئی سێررێل با بەکاربێنی کاتێ من کلیک لەسەر دەکەم سێررێلی دوو سفڕ مەیە لەگە سێ و سفڕ ئەگەر هاتوو سێررێلی واتە پۆرتی کەم بوو ئەوە پێویستە بڕۆینە بەشی ڕاوتەرەکە لە بەشی ڕاوتەرەکەدا لە فیزیکەڵدا ئەگەر پێویستت بە هەر پۆرتێک بوو لێرەدا بۆی زیاد دەکەین و دەیدەن لە شوێنی مەبەست وە پێویستە هەموو کات کە پۆرتی بۆ زیاد بکەین ئەم ڕاوتەرەکە دابخەین و دوای ئەوەی پۆرتەکەی بۆ زیاد دەکەین هەڵی بکەینەوە بەڵام پێش هەموو شتێک ئەوە گرنگە بیزانی لێرەدا ئەوەیە ئەگەر هاتوو ڕاوتەرت کۆیە داخست پۆرتت بۆ زیاد کرد ئەوە هەر ئایپیەکت تێدا داخڵ کردبوو ئەوە لێرەدا ڕاوتەر ئایپیەکان دەسڕێتەوە بۆیە پێویستە پێش پێش هەموو شتێ ئەگەر پێویستت بە پۆرتی زیاتر بوو بۆی زیاد بکەی بۆ ئەوەی دواتر ئایپیەکانت لێ نەسڕێتەوەو توشی کێشەت نەکاتن ئەمەش چەند جۆرێک بوو لە جۆرەکانی کەیبڵ کە زیاتر ئیشمان بۆمانە دەبێ گوانی دلیت کەم لێرەدا باس لە بچەم بەشێک دەکەین بۆ منە ئەم بەشانە ئەم بەشە بۆ کردنەوەی نیو پەڕشی نیو لەگەڵ فۆڵدەر کردنەوەی یانە ئۆپن یەک فۆڵدەر یان شتێک دامانەوە ئەمەش بۆ سەیڤ کردنە ئەمەشیان بۆ پڕێنت کردنە ئەن لێرەیاندا ئەوەش ئەکتیڤیتی وزاردە ئیشمان پێ نابێ ئەمە بۆ کۆپی کردن و پێستە بۆ نمونە من ئەو ئێستا ئەوەی کۆپی کردووە بەخۆی پێستی دەکەمەوە ئێستا کۆپی با سلێکتی کەم عەفوو کۆپی پێست ئێستا پاستی پێستی کرد بۆ کۆپی کردن ئەو بەشەی کە سلێکت دەکەین کۆپی پاستی دەکەین ئەو کۆپی پێست بوو بەشێکمانەیە لێرەدا کە بۆ گەڕانە بۆ منە هەڵەیەکم کرۆ دەمێ بگەڕێمەوە گەڕایەوە بەم شێوەیە دەگەڕێتە بەڵام یەخت وە دەگەڕێنێتەوە کێشەکەی ئەوە یەک یان یەک هەڵت بۆ دەگەڕێنێتەوە دوا با ئەم شە ڕشکەینەوە بەڵێ ئەمەش ئەم بۆ هێنانە پێش و بردنەوە نزیک و دووری بەکاردێت ئەم ئاڕ دێنێت تۆ شوێنی سەرەکی خۆت بەم شێوەیە ئەمەشە هەر وەک بۆ ڕەنگەکەی بازنی شێوی چاروشەیەەکە بەکاردات

لێرەدا شۆ ئەنیمەیشن شۆ ئەنیمەیشن چییە کاتێک من وەکو ئەوەی کە کردم شۆ ئەنیمەیشن ئەوەیە کاتێ من نامەیەک دەگوازمەوە لێرەدا دەیخەمە سەر سیمولیشن کاتێ نامەکەدا کاپچەر فۆروارد یەکەم من دەیبینم نامەکە کە دەڕاتن بەڵام کە کاتێ لە پرفرەنسی شۆ ئەنیمەیشن لا دەبم نامەکە نابینم سەیریکەن نایبینی کە چۆن دەڕوات بەل لێرەدا بۆیە سەحی لێت دەم و بۆ ئەوی بیبینم ئەگەر ویستت نەیبینیت ئەوە شۆ ئەنیمەیشن سەحەکە لا دەبی پلەی ساوند ئەمەشان بەکاردێ بۆ دەنگ و شتوها ئەمەشان ئیشمان پێ نابێ شۆ دیڤایس مۆدێل لێبێت ئەمەش جۆری مۆدێلی ئامێرەکەمان پێ نیشان دە سەیری ئێرە بکەنە لە ژێرەوەی مۆدێلەکەمان بۆ دەردەکەی پیسی پیتی ئەمەشیان وەکەوەی لە نامەکەدا دیار نەکەوتووە مۆدێلی سویچەکەت پێ دەڵێ Show device دایم لێ بێنە. ناوی ئەو ئامێرەکەت پێ دەڵێت لێرەدا. کاتێک دەڵێم PC یەک و PC دوو واتە ناوی کۆمپیوتەری کۆمپیوتەری سفر و کۆمپیوتەری یەک. Always show port levers location worksheet پێت ئەمەشیان پێت دەڵێت کە ئەو کەیبڵەی کۆنێکت بووە بە پۆرتی چەندەم و کۆنێکت بووە. بۆ نمونە سویچ بیست و چوار جۆر شوێنی پۆرتی هەیە دەڵێت بە سفر و یەک کۆنێکت بووە لێرەدا ئەمەشیان لە فاست تەرنێتی سفرەوە. لێرە Disable Auto Cable کاتێ من ئەوە کلیک دەکەم ناتوانم کەیبڵی ئۆتۆماتیکی بەکاربێنم بۆ نمونە کە کلیکی لەسەر دەکەم دەڵێ ناتوانی بەکاری بێنی بەڵام کاتێک لای دەبەم لە بەشی Preference عەفوو لە بەشی Preference ئەوە پێمی نیشان دەدا. ئەوەش ئەو بەشە گرنگانە بوو کە پێویست بوو باسی بکەم لە بەشی سیسکۆ پاکێت تراکت زۆر سوپاستان دەکەم بە هیوای سەرکەوتن بۆ ئێوە و سوپاس بۆ جێگرانم خواتان لەگەڵ.